Matthew chapter 23 Jesus come tell the people and im disciples say, Na the law teachers and Pharisee people dey talk wetin Moses law mean. So make una listen and do wetin dem dey tell una, but no do wetin dem dey do because dem no dey do wetin dem dey teach. Dem dey put heavy load for people shoulder and dem no ready to help dem. All wetin dem dey do na make pipol for see dem. Dem dey tie tins wey dem rite God word put for dia forehead and hand so dat pipol go see dem. Dem like beta place for party and beta chair for inside sinagog. Dem like make pipol dey greet dem with respect for market and make pipol dey call dem Tisha. No let anybody call yu Tisha, bikos na only one Tisha una get and all of una na brodas. Make una no call anybody for dis world Papa, because na only one real Papa una get and e dey for heaven. Make you no let people call you Leader, because na only one Leader una get and na im be Christ. The person wey big pass among una go be una servant. Anybody wey dey carry body up, God go bring am down, and anybody wey no dey carry body up, God go raise am up. But e go bad for una wey dey tish di law and una Farisee pipol, una wey dey pretend! Una klose door make pipol no for fit enta God kingdom. Una sef no won enta and una no want make odas enta. E go bad for una wey dey tish di law and una Farisee pipol, una wey dey pretend! Una dey use long prayer cheat wimen wey dia husband don die, bikos of dis, God go ponish una well-well. E go bad for una wey dey tish di law and una Pharisee pipol, una wey dey pritend! Una dey travel go evriwhere just to win one pesin kom meet God, and afta una don win am, una go kon make am bad well-well like devil pikin, pass as una bi. E go bad for una wey di leaders wey blind! Una sey anybody wey take di temple swear, notin go do am, but if e take di gold for temple swear, Curse go dey for im head. Una be fool wey blind, which one big pass, na di gold or di temple wey make di gold holy? Una dey tish sey anybody wey take di altar swear, nothing go do am, but if pesin take wetin dey for di altar swear e must do wetin e tok. Una blind oo, which one big pass, na di gift or di altar wey make di gift holy? So anybody wey take the altar swear, na Yes, both the Lord, altar Lord, and Lord, everything yes, wey dey Lord. inside e take swear. And anybody wey take the temple swear, na both the temple and God wey dey stay inside e take swear. Anybody wey take heaven swear, na both God throne and the person wey sit down put e take swear. E go bad for una wey dey teach di law and una Pharisee pipol, una wey dey pretend! Una dey give one out of evry ten tins wey una get, but una no dey do di important tin wey di law tok, wey bi, to give korrekt judgment, to treat pipol well and to do wetin dey good. Una suppose to dey do dis tins join di oda one. Una oga wey blind, una dey remove fly from una drink but una dey swallow melu? E go bad for una wey dey teach di law and una Pharisee pipol, una wey dey pretend! Una dey wash cup and plate body make dem for clean, but bad belle and long throat full inside una. Una Pharisee pipo wey blind, make una first wash inside di cup, den di outside go clean too. E go bad for una wey dey teach di law and una Pharisee pipo, una wey dey pretend! Una be like grave wey fine for outside but di pesin body for inside don rotten. Na so e be with una too, for outside una be like good pipo but for inside na wayo and sin full una life. E go bad for una wey dey teach di law and una Pharisee pipol, una wey dey pretend! Una dey build grave for di profet wey don die, kon dekorate coffin for pipol wey fear God. And una sey, If to sey we dey alive for awa grand-grand-papa time, we no for help dem wen dem dey kill di profets. So na una grand-grand-papa dem kill di profets. Make una go finish di work wey una grand-grand-papa dem start. Una be snake! Wicked snake shidren, how una go take escape hell? I go send profets, wise pipol and law tishas kom meet una and una go kill and nail some for kross, flog some inside una sinagog, den poshu di odas from one town go anoda. So all God pipol blood wey una kill for dis world go dey una head. From Abel blood go rish Zakariah wey bi Barakaya pikin wey una kill for inside di temple. I tell una true word, people for this generation go suffer the punishment for these things wey una do. O Jerusalem people, O Jerusalem people, una wey kill the prophets and stone the people wey God send come meet una. I don dey try to gather una children as fowl dey gather him children under am, but una no let me do am. See, from today go, una go scatter and una house go empty. Make una know sey una no go see me again until una go sey, Make God bless di pesin wey come wit God name. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.